Men baharda

Eşitýäňmi?
Näme?
Şefaňda men adam öýdäki tip dur görem.

Stigim, ýöräberiň o arka indi. Nastroýny, bolkan da.
Geleýär ikiňem.
Her sapar seň üçin urulýarys-la biz-le. E men näbileýin-aý?
Size köçede näl ýöremegini öwretjek men-ä. A men wapşe bilmeýsin däl.
Juma, eşitdiňmi? Howam, Iskada işden çykýarmyşyn-ow. Ýeri sakal eşigiň bar? Eş, soka dagy meşgiň barmy? Nämäni? Eş, Iskada maý ýaran eken, maý işden çykjak bolýarmykan? Aý, nätdiň-ä?
Men hunan Akmyrat, agam. Eý, eşitdiň maý? Nämäni?
Iskada maňa gaty agyr ýatyr diýýär. Başlyk işden çykarýan. Aý nätdiň aý. Hawa.
Eý Ýuska. Hawa. Eşitdiňmi?
Ýok. Ýuska da gaty agyr ýatyr we şu gün ertir ugradýarlar diýip. Aý nätdiň. Hawa.
Eşitdiňizmi? Nämäni aýtdyň? Men ýadadym-ow, işlejik däl-dä daýy.
Öw,

Öýlendim.
Öýlendim nesip edenden. Gutly bolsun.
Sag bol agam. Bagtyň bolsun. Sag bol agam. E, toýuňa da gaýdaýmaly näme? Aý, azk başagaýrak goldum da agam. E, haçan görseň başagaýa sen o. Aý, o.
Onnoňam kimiň gyzyny aldyň? Goňşy obadaky Miraly aga bar-a. Goňşy obadaky Miraly aga, Miraly aga. He, goňşy obadaky Miraly agaň. Hawa. O gören kişi bilen gürleşip ýören gyzy. Gören oglan bilen gürleşip ýören gyzymy? Eý, şonda meň bilen maslahatlaşaňda bolanokmy? Şu kilçik gyz dämi? Eňňeň ýanynda bir durmasany. Bar gitdini.
Öýlenen ýigit ýeri, ýeri, ýeri tüweleme. Äý, toýuňa-da aýtmadyň-aý. Aýas başa gaýrap golumlaý Maksat şa. Aý, bolýa zyýany ýok.
Kimi aldyň? Şu Goňşy obadaky Miral aga bar-a. Hawa. Şoň gyzyny aldym. Ey soň elme. Ey on gürleşmedi. Ýok aňy. Ey müň san oglan bilen gürleşdi agla. Indi bildim ben toý güni ensin aýtmadyň. Eee, Yslamka, bratişka gel anna. Gowumy ýagdaýlar? Gowy. Bar menem dünýede ýaşap ber. Özümem ýaňy-ýakyn öýlendim. Toýumam aýtmadym saňa-la. Şol goňşy obadaky bar-a, müň oglan bilen, gören oglan bilen gürleşip ýören kilçik gyzy aldym özümem. Wüýý, Jemal aldyňmy?
Srogynyň geçenine sekiz aý bolupdyr-aý, şu men içmesem öýde hiç kim içmeýär şunda. Ezizim, köýnegim obdan geçipdirmi?

Aýdasyn şo telefon gerekkä how. I strany maşyna salýanda bir kimin aýlaýan diýýän eşitýäňmeli. Bir kimin aýlaýan. Şo taýda aýlap go. Aýyr diýýän. Soň prosta ýuwyp serik goýýaň ýokardan aşak şol.
Wah indi aýyrdy gülkän. Ýören gitdik. Wah. Bu kimin saçy? Ýer ýuwdan. Kim mündirdi maşynyň öňüne? Ewa dogryňy aýt. Dur Katýa.
Sen meň dostuma zyrýa sögüp götürsiň sen şuny. O meň saçym.
Haçan-a gelnim begendiremde.
Naharyň süýji bolupdyrmy? Lançyklaňyz getiräý how nahar guýup salyp berer ýaly. Näme lançyga?
Nahar guýup işiňe berk goýberýän. Alyp gidýäň, alyp gidýäň, yzyňa zat götüreňok. Ha, dogry aýtýaň, hezil galyp gaýdaýyn ýatdan soň. Aç galmajak bolsaň gaýrat et, allagele indi, pakede guýup bererin ýogsa. Bar, ýa, ýa, şu. Söýünç, lançyklary getir, lançyklary.

Öýdäkilere janyp aýdyp bolanok, Mne tak ploha zat diýip. Olara bir zat diýseň göni gaýt öýe. Bolly. Aý eje şumat özüm erbet ýan. Gaýt öýe. Aý mam şumat birazjyk sowukladym ýarama. Gaýt öýe. Bolly. Ejem diňe şu iki sözi bilýär. Gaýt öýe. Da. Eýn olara-da ýanyňda bolsaň has. Da, olara-da gowy ýöne ýa uja priwykla. Uja